Um, mae o'n gyfnod ofnadwy o gyffroes achos da ni di, os liciwch chi, di creu yn babi bach ni a da ni'n meddwl bod o'n berffaith a da ni di roed y babi allan i bobl edrych ar y babi 'lly yn y pram am y tro cynta a 'dyn 'dan ni 'di gofyn i bobl roid 'u barn a be' 'dan ni'n ga'l rŵan ydi bobl yn deutho ni wel dyma be' 'dan ni'n feddwl a ma' 'na betha positif a negyddol yn dod i fewn a ma' 'dan ni'n edrych mlaen ŵan i ga'l gweld oce be' 'dach chi'n feddwl a sud 'dan ni'n mynd ymlaen. Dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol iawn be ddudodd Louise Hayward wrtha ni bore 'ma. Dydi pawb ddim isio adborth fel arfer ar y dechra achos dach chi'n meddwl, wel, d- 'dan ni 'di neud o'n berffaith, ma' bob dim yn iawn, pam bo' ni angan adborth? Ond pan dach chi'n ista lawr ac yn edrych arno fo a gweld petha 'dan ni ddim 'di feddwl, ddim 'di ystyried, ma' jyst pâr o lygid ffresh yn neud gymaint o wahaniaeth i gobeithio be 'dan ni'n mynd i neud yn y pen draw. Wel, wrth gwrs, mae gennych chi ddwy sector. Mae gennych chi gyrff cyhoeddus, cyrff cyfan sydd yn ymateb, a mae gennych chi unigolion wedi ymateb. Felly'r fraint na'r gwaith sydd gennyn ni ŵan ydy mynd drwy sylwadau pobl fel maes dysgu ac edrych ac ymateb yn unigol i be mae pawb wedi ddeud fel concern ac awgrymiadau a gweld ydyn nhw'n gallu cael eu defnyddio mewn yym rhaglen derfynol erbyn mis Tachwedd. Y syniad ydy wrth gwrs bo' ni'n treialu, mae o'n rhan o'n gwaith ni, felly dwi'n gweithio ar y maes dysgu ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, a um, da ni'n cael y fraint wan o ddod â ieithoedd at ei gilydd a dathlu'r ffaith bod yn plant di'n siarad mwy nag un iaith yng Nghymru, a mae'r cyfle i sicrhau fod pob plentyn yng Nghymru'n cael cyfle i ddatblygu Cymraeg a Saesneg a ieithoedd eraill yn rhywbeth da ni'n trio wreiddio'n be da ni'n neud ar hyn o bryd. Ond mae'n gyfle cyffroes iawn iawn i ddod a dysgu at ei gilydd, yn dydi? Yn lle bod ni'n gweithio ar wahân. Mi fyddan ni bob tro angen arbenigwyr, fyddan ni angen doctoriaid, fyddan ni angen bobl efo arbenigeddau. Dydi hynna ddim 'di newid. Ond mae 'na ormod yn y system bresennol o ddysgu ar gyfer prawf neu teach to the test. Da ni angen dysgu sgiliau i bobl dan ni angen dysgu nhw sut i symud ymlaen a defnyddio profiadau maen nhw wedi gael mewn sefyllfa ag pan maen nhw'n wynebu gwybodaeth newydd yn hytrach na dysgu gwybodaeth dyn nhw byth yn mynd i ddefnyddio eto. Dwi'n meddwl na'r peth mwya ydi rhyddid, a ma' rhyddid yn beth ma' raid i athrawon fod yn ddewr yno fo, achos yn rhy aml 'dan ni'n mynd, o dwi'n gor'o' mynd i'r rhan yma o'r cynllunio nesa achos dyna sydd yn y rhaglen waith, ond rŵan ma' gynnon ni y cyfle i fod yn fwy eangfrydig ag i fod yn fwy dewr a rhoi'r disgyblion s'gynnon ni o'n blaena' y profiada' ma' nhw isio, am y tro cynta' erioed ma' gynnon ni'r rhyddid i neud hynny.